Рамазан аен тәмамлады. Быел беренче тапкыр бәйрәм намазы Казанның өр-яңа мәчетендә укылды. Ул Залесный бистәсендә урнашкан. Аның шушы күренешләрен күздән кичергәч, хәзер гыйбадәт кылу урыны гына түгел, ә шәһәрнең күркәм урыны икәнен дә шик калмый. Залесный халкы аны бистәнең Җәмигъ мәчете дип йөртә башлаган инде. Илгиз Шәкүров, Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин истәлегенә салынган мәчет һәм аның татарда динне саклап калуга керткән зур өлеше турында.
Урман арты бистәсендәге бу яңа мәчет нәфислеге белән җәлеп итә. Залесный халкы белән Салават күпере микрорайонында яшәүчеләр өчен көтеп алынган Аллаһ йорты ул. Якын тирәдә башка мәчетләр бар барын, тик аларда урын аз. Хәер, Әхмәтзәки мәчетен мәчет дип кенә әйтеп булмый, ул, мөселман үзәге. Иң беренче чиратта, әлбәттә, мәчет. Монда кеше килеп намаз укый ала. Һәм дә аерым дәресләр, группалар төзеп, без аерым дәресләр, шәригать дәресләре дә үткәрәчәкбез ислам динебез турында. Шул ук вакытта инде монда никах үткәрү залы да бар, исем кушу залы шул ук вакытта. Аннары соң инде җеназаханә. Шул ук вакытта корбан ны чалу өчен урын булдырылган. Дүрт ел дәвамында төзелгән мәчетне Ураза гаетенә туры китереп ачтылар. Мөфти бәйрәм намазын шушында укыды. Татарстан җитәкчелеге мондагы тантанада катнашты. Безнең канал турыдан-туры трансляция алып барды. Ураза гаетен дә бүген яңа мәчеттә каршы алырга насыйп булды. Мәчет мөхтәрәм шәехебез Остазыбыз, күренекле татар дин әһеле Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин исемен йөртә. Ул, егерменче гасырның иң күренекле дин әһелләренең берсе, кырыс совет чоры имамы, без хәзер танып белгән күп кенә имамнарның остазы. Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин Нурлат районыннан, 99 ел яши. Озын, әмма катлаулы гомер юлы үтә. Әтисез үсә, хәерчелекне күрә, дингә каршы сәясәт алып барылган вакытта Урта Азиягә китеп яши. Аллаһка ышана, белемгә омтыла, эштән курыкмый. Казанга күченгәч, хәтта зоопаркта эшләве билгеле. Ә менә бу бүлмәгә килеп кергәч, үзеңне бөтенләй башка чорга эләккән кебек хис итәсең. Бу, мәчеттә урнашкан Әхмәтзәки Сафиуллинның музей бүлмәсе. Биредә хәзрәт кайчандыр үзе киеп йөргән киемнәрне күрергә була. Менә бу, мәсәлән, аның намазлыгы, шулай ук биредә чалмасы, аның тәсбихы бар, менә шулай ук телефон кенәгәсен дә күрәбез. Төрле җирләрдә, шул исәптән заводларда гади хезмәткәр булганда ук Әхмәтзәки яшь шәкертләргә ислам нигезләрен өйрәтә. Аның укучыларының төгәл санын әйтеп булмый, чөнки ул гомере буе белем биргән. Заманында дүрт мөфтине укыткан. Шуларның берсе, Тәлгать Таҗетдин. Менә бу, 1980 нче елда төшерелгән кадрлар. Анда Тәлгать хәзрәт Мәрҗани мәчетендә җомга намазын алып бара. Артында, беренче остазы, Әхмәтзәки хәзрәт Сафиуллин. Әхмәтзәки хәзрәтнең укуларын оештырганда, Тәлгать Таҗетдин хәзрәтләре килгәч, аның бер сүзе йөрәккә уелып калган иде, Ә минди гыйлемне Әхмәтзәки хәзрәттән алдым. Шул алган гыйлемемнән соң минди Бохара мәдрәсәсен бетердем, ди. Аннан соң Каһирәдә укыдым. Әмма ләкин шуны әйтәсе килә, Әхмәт Зәки хәзрәттән алган гыйлем белән, әйе, шушы калган уку йортларын үлчәүгә куйсам, ди, әйе, Әхмәт Зәки хәзрәтнеке баса, ди. Ул практик

Монда ул егерме ел эшли. Менә бу урыннары Әхмәт Зәки хәзрәт, Абдулхәбир хәзрәт монда басып, мәчеткә кергәнче сөннәт намазлары менә монда укыйлар иде. Хәзерге имам-хатыйб Мансур хәзрәт тә үзен Әхмәт Зәки хәзрәтнең шәкерте дип саный, ул ике ел аның машина йөртүчесе дә булган. Гади кеше дә иде, аерым булганда, өендә булганда. Өендә булганда бөтенләй менә чып-чыннан гади кеше, шундый якын, үзенә бик җәлеп итә торган кеше, шундый яхшы мөнәсәбәттә. Ә инде мәчеттә ул бөтенләй башкача, ул имам. Ул укытучы да, ул әти дә, ул галим дә. Белемгә омтылу Әхмәтзәки хәзрәтнең балаларына һәм оныкларына да күчкән. Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе башлыгы Марат Сафиуллин аның оныгы, ул Дәвәтисе белән бергә яшәгәннәрен хәтерли. Насколько я себя помню, Дәвәти всегда

Могу читать Коран по-арабски, с стараюсь соблюдать каноны ислама и верю во Всевышнего. Яңа мәчет төзү тәкъдиме дә Марат Сафиуллинныкы була. Мондагы музейга Әхмәт Зәки хәзрәтнең шәхси әйберләрен бирәләр. Он был очень начитанный, очень образованный. Дәү әти бик белемле булды. Ул гарәп теленең биш диалектын белә иде. Хәр сорауга тирән, әмма шул ук вакытта гади итеп җавап бирде. Күренекле дин эшлеклесенең исемен саклау максатыннан аның исемендәге укулар оештырыла. Туган авылында чаралар уза. Бу атнада мөселманнар яңа мәчеттә беренче җомга намазын укыды. Әбу Ханифа хәзрәтебез дә күп китаплар язмаган, кешеләр укыткан, аның кешеләре китаплар язганнар. Инде Әхмәд Зәки хәзрәт Әбу Ханифа сыман шулай ук эшләгән. Хәзерге вакытта аның шәкертләре әле, әле дә динебезгә файда китерә, мирасын өйрәнергә кирәк әле һәм Алла бирсә бу мәчет күңелләребездә тиешле урын алачак, чөнки андый дәрәҗәдә, Мәчетләр бик әз безнең республика күләмендә, хәтта Рәсәйдә дә, мәсәлән, теге Кул Шариф бик матур дип әйтәбез, Ирек мәчете, Вак мәчет. Алар рәтендә дә хәзерге вакытта Әхмәт Зәки мәчете булырга тиеш дип уйлыйм. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗиәхмәт.